Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O míeɖu dzi to aƒetɔ la ƒe ku kple ƒe tsitre tsitsi ya me. Mebe agbe su míasi su. Míawɔ nu abe ame gbagbewo le abe wotsɔ míaƒe vodadawo ke me. Yesu lɔ ɖi ku na mi.

Ela Yesu fɔ tso eku ƒe. Yesu fɔ tso tsieƒe eye wòɖu eku dzi. Eɖu tsieƒe dzi. Ei, nyateƒe le ŋuti ya míada akpe. Ado Mawu ƒe ŋkɔ ɖe dzi agblɔ ne be akpedada dze ne. Ɖe via Kristo ta. Yesu megblẽ mi ɖi o la. Ebe va be yeaɖe mi la. Yi va be yeaxɔ mi. Iva be yeaɖe mí le Abosam ƒe asi me. Ebe Abosam va be yeafifi la, le Yohanes ƒe agbalẽtawo xexlẽme ewolia la, eva be yeafifi, yeawu ame eye yeagblẽ ame la. Gake nye ame va be míakpɔ agbe kple eƒe agbɔsɔsɔ. Yesu be va be nye kple wò míakpɔ agbe kple eƒe agbɔsɔsɔ, be mímaku o, míanɔ agbe la. Aƒetɔ ɖoɖoe ko ɖo ɖe mía ŋutsia, eye koe ava me. Yesu Kristo fɔ vava, eye wòfɔ tso tsiẽƒe. Eɖu tsiẽƒe dzi. Ɖela Yesu Kristo, ewòe tsi tre egbea. Wòe tsɔ agbe na mí egbea. Eya ta míeda akpe na wò. Papa, xɔ akpe le ŋudzia. Xɔ akpe ɖe míaƒe agbewo ta. Xɔ akpe elabe ètsɔ amenuveve va. O! Oh!

Yesu fɔ vavã. Nu ka ta Yesu yi tsiẽƒe? Eyi tsiẽƒe be yeaxɔ safi le eku si, yeaxɔ safi le tsiẽƒe si. Be nenye be Kristotɔwo ku eye wode alɔ̃a, tsiẽƒe malé wo da ɖi o. Eya ta be nukɔ siwo le dziƒo, le anyigba dzi kple anyigba te hã ɖeke mede ŋu o. Nukɔ siwo le dziƒo. Le anyigba dzi, le anyigba te, ɖeke made nu wo. Yesu makoe, nu kɔ siwo le dziƒo, eye le anyigba dzi, le anyigba te, ɖeke made nu wo. Yesu makoe, Yesu wòkoe, nu kɔ ɖeke mele dziƒo. Le anyigba dzi, le anyigba te o. Le tsieƒe hã ŋkɔ aɖeke meli. Eya ta wobene ŋkɔ sia ɖi. Ne woyɔ eƒe ŋkɔ aklo sia aklo adze eye aɖe sia ɖe aʋu eme be ɖela Yesu Kristo eye nye aƒetɔ. O le dziƒo, wokɔe nye fia le anyigba.

Le tsiẽƒe ɖe la Yesu, wokɔe nye aʋafia gãtɔ, nye Yesu, wo ŋkɔ lolo. Eya ta le be Yesu ne tsiẽƒe, ne wòakpɔ ŋusẽ ɖe etsie dzi, akpɔ ŋusẽ ɖe tsiẽƒe dzi, eye wòxɔ safira le si. Le Marko ƒe agbalẽ

Meke akpe ɖe mía dzi aɖe ekpe gã ma ɖa. Ekpe lolo ma, ekpe titri ma, ekpe dzidzi ma. Ame kae aɖe ekpe la ɖa? eye woɖo teƒea kaka woafɔ ta yi dzi Woafɔ kɔ yi dzi akpɔ yɔdoa ɖo ɖa la, alabe yɔdoa kpe ŋutɔ. Ekpe yiwo da ɖe teƒe ma matu alɔ. Ebe mebe le ŋkeke tɔ̃lia gbe la, mafɔ matsi tre. Asrafowo tsɔ yɔdo la nu. Elabe wonya be ame ɖeka mate ŋu amli kpɔ, ame eve mate ŋu amli, ame etɔ̃ mate ŋu, ame ene, ame atɔ̃, ame adre mate ŋu amli. Amewo mate ŋu amli. Eye ame alɔfa ɖeka hã mate ŋu amli, elabe ame kewo mli kpe akɔ da ɖe yɔdoa toa, kɔ ɖo yɔdoa nua, sɔdza sesẽ mawoa, menye ame viwo o. Gake be le ŋkeke etɔ̃lia gbea, matsi tre, mafu atsi tre. Nyagblɔɖia le be newɔ eƒe dɔ. Asrafo le yɔdo la nu. Ake ni ke tsɔ le zã bliboa katã ma menya nu ke dzɔ. Alɔ mekɔ le. Woakpɔ kpea ɖa, ekpeawo ɖe dzo. Mekae ɖe kpea ɖa? Mawu ƒe nu sɔ eyae ɖe kpe la ɖa. Ŋdia le ŋkeke sia dzi. Ŋkeke blane, za blane, gbedodoɖa ye newɔ, ŋutsitsidɔ ye newɔ, ɖeɖekpɔkpɔ ye negba. Ekpɔ ɖeɖekpɔkpɔ le zã ya me le ŋutia wo xɔxɔ me. Nya la koe nye be woɖe kpea la ɖa. Woɖe kpea ɖa. Mawu ɖe kpe la ɖa. Ekpe kae wokɔ tsɔ dzi o. Ekpe kae le wo yɔdoa nu. Ekpe ka amewo kɔ kɔ de. Yɔdo ka amewo kɔ kɔ de. Dɔléle ƒe yɔdo ka amewo kɔ kɔ de. Fukpekpe ƒe yɔdo ka me wokɔ kɔ de? Dzɔɖuame ƒe yɔdo ka me wokɔ kɔ de? Vevesese ƒe yɔdo ka mee nèle? Evimadzi ƒe yɔdo ka mee nèle? Edɔmakpɔwɔ ƒe yɔdo ka mee nèle? Efumafɔmafɔ ƒe yɔdo ka mee nèle? Numanyomanyo ƒe yɔdo ka mee nèle? Ŋutifafa makpɔmakpɔ ƒe yɔdo ka me nèle? Ŋutia wòe ke mele sɔsɔm o. Wòe ke yɔ kple vevesese. Wòe ke nyadzɔɖeametsiwo le dziwò ale gbegbe. Ye nèkpɔ ɖokui be wotu. Ŋutia ame dzi megblɔ nɔ be woɖe kpea ɖa. ekpe yokɔ tso dzi o ye mete ɖena zɔ o mete yina fi ɖeke o mete wɔ naneke o mete ƒona nu ŋdzia nye mawo be magblɔ na wo be woɖe wɔ kpe la ɖa vovo ƒe ablɔɖe ƒe yeyea eye nye sia na wo ekpe yiwo katã wokɔ tu dzi woa woɖe kpe la ɖa

Agbalẽwo xɔxɔ zu agba, homewo xɔxɔ zu agba. Medzi megblɔnɔ be ŋutia woɖe kpe la ɖa. Aƒetɔ ɖe kpea ɖa. O ɖi ɖa, eɖi ɖa, eɖi ɖa. Agba si te ɖe nye dzidzi la, eɖi ɖa, oɖi ɖa, oɖi ɖa.

Eɖee ɖa mebe ne nuwo te ŋuti o, ne nuwo te ɖe dzi o, ne nuwo xɔ se be wɔna vɔa, fuma Mawu tsona le eme. Eya ta Mawu tsona wo le ŋuti ya, eye woɖe kpe sia kpe ɖa. Medo gbe ɖa ɖe woagbe ta le ŋuti ya. Mebe ezu ablɔɖevi. Mebe ŋdi ya ezu ablɔɖevi. Aɖe zɔ ayi afi sia afi. Aɖe zɔ age ɖe wo srɔ̃ɖeɖe me, aɖe zɔ age ɖe wo fufɔfɔ me, aɖe zɔ age ɖe wo fudodo me, aɖe zɔ age ɖe wo vidzidzi me, aɖe zɔ age ɖe wo yayra me, aɖe zɔ age ɖe wo dɔwɔnawo me, aɖe zɔ age ɖe wo ŋutifafa me, aɖe zɔ age ɖe du yi ke me nèɖi ayi, aɖe zɔ ayi ɖe teƒe sia teƒe. Mebe èxɔ gaɖeɖe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, elabe Papa ɖe kpe la ɖa, eya ta le ŋdzi ya amenuveve.

Vovo mee nènye, eya ta le ŋdziya, tso ɖe wò afɔ dzi, nàkɔ dodoɖedzi, nàkɔ subɔsubɔ, nàkɔ ŋutikɔkɔe, nàkɔ yayra, ana wò Mawu, yi ke ɖe kpe ma ɖa, bena nuwo katã nu vɔ, Abosam megakpɔ ŋusẽ ɖe dziwò, mebe Abosam megakpɔ ŋusẽ ɖe wò agbe dzi o, mebe Abosam megakpɔ ŋusẽ ɖe wò agbe dzi o, Abosam megakpɔ ŋusẽ ɖe wò agbe dzi o, ahanonowo trɔ zu dzidzɔkpɔkpɔ, mebe sigayɔyɔ trɔ zu dzidzɔkpɔkpɔ. Vevesesewo trɔ zu dzidzɔkpɔkpɔ. Meva ɖu kli ɖuɖuwo trɔ zu dzidzɔkpɔkpɔ. Ezu ablɔɖe me eya ta ablɔɖevinyenyea nedo ŋusẽ wò le ŋdi ya. Ablɔɖevinyenyea nege ɖe wò agbe me le ŋdi ya. Ablɔɖevinyenyea nexɔ anyi nɔ ɖe wò agbe dzi. Ezu ablɔɖevi. O vovo le vovo me, vovo le Yesu me. Evovo le Yesu me lɔ, vovo le Yesu me. Ɖela Yesu tɔ menye ewɔ mezɔ ablɔɖe vi egblɔ nam be tanye ye wɔ anyigba la ɖo mazɔ azɔli mawɔ akɔ ɖe dzi vovo me ɖela Yesu tɔ menye ewɔ mezu ablɔɖe vi Egblɔ nam be tanye yewɔ anyigba la ɖo. Mazɔ azɔli, mawɔ akɔ ɖe edzi vovo me. Nye ya mazɔ azɔli, mawɔ akɔ ɖe edzi evovo me. Nye ya mazɔ azɔli, mawɔ akɔ ɖe edzi evovo me, evovo me, evovo me, evovo me, evovo me. Meda akpe na Mawu ɖe wòagbe ta le ŋuti ya. be papa yi ke trɔ wò ŋutinya wò ŋutinya esu dzidzɔkpɔkpɔ ƒe ŋutinya ŋutifafa kple ablɔɖe neyɔ mewò mebe aƒetɔ fũ ŋkume yeye na wò ena wò ŋku yeye ena wò to yeye nakɔ se nu akɔ kpɔ nu mebe le ŋutia amenuveve dze gbɔ o tɔwoe nye amenuveve avifafa megali o aɖukliɖuɖu megali o nyadzɔɖeamedzi megali o dzidzɔkpɔkpɔ neyɔ wo dzi kristo ƒe ŋutifafa nexɔ anyi nɔ elabe yewo fũ agblɔ na egblɔ na tɔwo be ŋutifafa na mi ŋutifafa nenɔ kple wò hã le ŋuti Ŋutifafa nenɔ kple ƒome le ŋdzi ya. Ŋutifafa nenɔ kple wò agbe le ŋdzi ya. Ŋutifafa nexɔ ame tsi bliboa katã. Teƒe sia teƒe yi ke nàɖoa, woakpɔ ŋutifafa le mewò. Papa, míeda akpe na wò tɔxɛ be èkɔ tsitre tsitsi va vakɔ na mí. Míawo hã míedo go tso yɔdo yiwo ke me míele. Míedo go tso nu klẽtsu yiwo katã me míele. Èwɔ mí mízu ablɔɖevi. Akpe na wò le ŋdzi ya. Haleluya! Haleluya! Haleluya!